Бәйрәмов, ник синең хәлләр кара әле. Менә бу ябыгу, ябыгу буенча гына бөтен халык сорый. Ничек ул ябыкты шулай дип, сез ничек ябыктыгыз хатын белән бергә? Нинди диета? Менә безгә бөтенесе шуны сөйлә әле, менә монда килегәле. Хәзер менә монда. Кәефеңне төшерергә мөмкин, чөнки бернинди диета булмады. Мин ике ел дәвамында брекет лазерттем, тешләрне турайттым. Тешләргә реставрация ясадым. Реставрация? Мин акча тоттым авызга. 200 мең? Әйе. Ә тешләрең нинди иде синең элек? Минем тешләр аерылган иде, алдагылары. Ту туганда ук инде. Юк иде, тора-бара шулай. Әйе. Хәзер тешләрем. Брекетлар куйдым. Брекетлардан бик күп ашап булмый, ит ашап булмый. Мин бит чикләү гайратам, чикләү башларга, шоколадлар ашарга ярамый, конфетлар, каты икмәк, гомумән икмәк теге әйберләр. Нәрсәдер теге тешләп ашап булмый, чөнки брекетларны чыгып ашарга мөмкиннәр. Шуңа ризыкта инде үземне чикләдем. Ничә ел шулай яшәдең син? Бардыр ел ярымнан артыграк булды инде ул. Җыладыңмы төннәр буе ашыйсым килә дип? Юк, мин алай теге җылап кеше була түгел. Мин матур җырдан еларга мөмкинмен теге, бәлкем, рәнҗи. Театрда, спектакльдә, драмада, но авыртудан мин бер курсен чыгарганым юк. Тазарасыңмы инде? Карыйк әле. Менә кара, кара, син бит яшь егет. 69 кило идем, хәзер 71 дә 500. Но залга җөрим. Хә, залга җөрисең. Әмма мин йөгерә башлады. Синең кызларың бит инде балаларың, шулай бит? Менә аларны җил давылга бирешмәслек итеп тәрбиялисезме? Менә нәрсәләр керә моңа? Чөнки бит тормыш бик катлаулы малай. Хатын-кызсыз балаларга бигрәк тә. Нәрсә, нәрсә генә дип, артык та азындырмыйбыз, иркәләмибез, аңлатабыз, тормышның нәрсә икәнен дә, агы да, кара икәнен дә. Мин гомумән олы кызымны кечкенә чакта тәрбияләгәндә болай, ул берәр нәрсә кирәк дип җылый башласа, ну ул кирәк, бу кирәк, бүтән кызым, син беләсеңме соң, Африкада шундый балалар бар, аларга син сораган уенчык кына түгел, Яисә теге уен гына түгел, аларның әйтәм ашарга ризыклары юк, шулаймыни дип әйтәм, алай гына түгел, алар су да эчә алмыйлар, синең кебек, әйтәм, менә монда, ә син ниндидер конфет алмадың дип җылыйсың, дип әйткәч, миннән бервакыт кызым сорады, әти, күрсәт әле ул Африкада балалар, дип, мин интернетка кереп, күрсәтеп, махсус, менә нинди ябык балалар, дип, Аңлатып сөйләдем, балалар мәктәбе дөньяда бик күп, әтиләре, әниләре булмаган балалар, синең мәктәбең җылавың юк ул дип. Шуңа күрә безнең балалар алай тегә. Туктадымы инде ул хәзер? Туктады алай җыламый. Бишенче класста бит инде. Әйтәләр, иң авыр хөнәр, иң авыр хөнәр. Без аны менә бер соңгы вакытта мин ишеттем. Әти-әни булу дип. Иң авыр хөнәр. Бу чыннан да авыр. Балаларга буш вакыт калдырмаска тырышабыз. Алар төрле түгәрәкләргә җәлеп музыкаль мәктәпкә, мондый мәктәптә ишләре дә күп барыбер. Балаларны буш вакытын калдырмаска кирәк.

Туган көн шунда узды. Конечно, башланды. Башланды. Шулаймы? Мин радиога киттем, аннан соң без барып кайттык медицинский центр Иннополисына бер яшьлек туган көне белән. Анда безнең таныш табиблар, врачлар эшли. Аларны кытладык. Киттек, аннан соң эшләр буенча да чыгып җирдек тә. Һәм балаларыбызның отчетный концерты булды. Музыкаль мәктәптән ике балабыз да чыгыш ясады. Кызыбыз сольно да җырлады, хорда да җырлады. Кече кызыбыз бию күрсәтте. Шулай булды да, кайтышлый инде аннан соң без әлбәттә бергә кереп, бер ресторанга дүртебез тиз генә утырып алдык шулай.